Bakriste Moreneng, go na le mehlolo e mentši yeo ke kwelego ka yona mo lefaseng. Ke kwele gape le ka batho ba bantši bao ba dirago mehlolo. Eupša ka nnete ga se nke ka kwa mehlolo ya go feta yeo e dirilwego ke Kriste Jesu Mophološi wa rena. Go tloga tswalong ya gagwe, e bile mehlolo feela go fihla legong la gagwe. Mateo 1 verse 18 e bolela gore Jesu o ile a engwa ntle ga motho wa monna. Ke yena fela mo lefaseng yo re mo tsebago yo a tswetšwego ntle ga thušo ya motho wa monna. Re kwa gape ka bohlale bja gagwe go tloga bjaneng bja gagwe, mo e leng gore Luke chapter 3 verse 41 to 47 e bolela ka mokgwa o Jesu ge a sa na le mengwaga e lesomepedi a ilego a timelela batswadi ba gagwe ka gona kua Jerusalema ge ba feleletša ba mo hwetša ka morago ga matšatša moraro.

Go tloga fao re kwa ka mokgwa woo Jesu a ilego a bula mahlo a difofu ka gona, a dira gore difoa le dithulu di ikwe, bagolofadi ba sepele. Re kwa ka mokgwa woo a ilego a tšea marothwana a šupago le dihlapjana tša tše mmalwa, a di atiša ka mohlolo gomme a fepa diketekete tša batho. Malwetši a mehutahuta o a fodišitše ka Lentšu feela, le bahu o ba tsošitše ka, ka Lentšu feela. Ge e le matimone ona, gantši a be a no itšwela le pele ga ge Jesu a bula molomo. Nka se lebale ka mokgwa woo go ya ka Mateo chapter 14 verse 22 to 33, Jesu a ilego a sepela ka gona godimo ga meetse a sa nwelele. Ka nnete re a bona gore bophelo bja Jesu ka moka e be e le bophelo bja mehlolo. Go be go se na seo se mo palelago. Ka leleme la Sejahlapi re re, He was on top of everything. Eupša taba še badumedi. Taba še yeo ke nyakago go e bolela le go e tšweletša lehono, Bokriste ga se feela tumelo ya mehlolo. Ebangedi ya Jesu ga e rute feela ka mehlolo. Baruti ba bantši re na le go gatelela kudu taba ye ya mehlolo ye e dirilwego ke Jesu. Re gatelela kudu taba ya katlego le mahumo ge re rera ka Lentšu la Kriste. Mafelelong e ba o ka re ge o le Mokriste, dilo ka moka di tlo phela di sepela ka thelelo. E feleletša e ba o ka re ge o le Mokriste o dumela, o rapela, ka mehla dilo tša gago di tlo phela ntše di loka. Ee, gona ke nnete gore Bokresteng go na le mehlolo. Ee, go ya ka Mateo 6 verse 25-34, e tloga e bolela gore Modimo o re hlokometše gomme o tseba dinyakwa tša rena. Ee, Mateo 7 verse 7 e re, Kgopela o tla fiwa. Ee, Johane chapter 14 verse 13 e re, Tšohle tše o di kgopelago ka leina la ka, O tla di hwetša. Eupša le ke lehlakore le letee la Bokriste. Go na le lehlakore le lengwe le le nyakago gore le gatelelwe le tšweletšwe lehono, ka gore gantši re a le lebala. Jesu ka ge a šetše a, ke šetše ke boletše, o dirile mehlolo e mentši, eupša go na le taba e tee ye a ilego a palelwa ke go e efoga, ke sefapano. Jesu ga se a kgona go efoga sefapano. O be a tseba gore le lengwe la matšatši o tlo hlokofala ka sefapano. Eupša ge nako e fihla, go be go le bothata gore a lebane le sona. E rile ge nako ya gore a bapolwe e fihla, a duma o ka re e ka katoga. Go ya ka Mareka chapter 14 verse 32 to 42, Kua tšhemong ya Getsemane, re kwa gore Jesu o ile a wela fase a imelwa ke mahloko a a bego a mo letetše gomme a rapela gararo a kgopela Modimo Tatagwe a re, Tate, ge e ba go a kgonega, a nke senwelo se se nkatoge. Eupša la mathomo-thomo bophelong bja gagwe, Modimo ga se a mo araba. Modimo o no gomola a re, Tu! Modimo ga se a mo araba ka gore go be go le bohlokwa gore Jesu a lebane le sefapano gore re kgone go phološwa. Ge nkabe a se a lebane le sona, nkabe le lehono le re se nke re sešwe ra phološwa. Ke tšweletša lehlakore le la sefapano gore re kwešiše gore Bokreste ga se feela tumelo ya mehlolo le katlego, ke gape le tumelo ya sefapano. Go bontšha gore sefapano ke karolo ya Bokreste, Jesu mo Mateo chapter 16 verse 24 o re, Yo a nyakago go ntšhala morago, a rwale sefapano sa gagwe, a ntšhale morago. Sefapano ke seka sa mathata, sefapano ke seka sa mahlomola, sefapano ke seka sa masetlapelo, sefapano ke seka sa maema a mehutahuta ao re lebanago le wona tšatši ka tšatši. Ke tšweletša lehlakore le gore ge o kopana le sefapano bophelong bja gago, o se ke wa makala. O se ke wa nagana gore mohlomongwe ga o rapele tšona. O se ke wa nagana gore mohlomongwe Modimo ga a go rate. Go na le dilo tše ntši tšeo o tlo kgonago go di fenya mo bophelong bja gago. Go na le mathata ao o tlo kgonago go a fenya wa hlahlamolla ka thapelo. Go na le gape dilo tše dingwe tše o tlo kgonago go di efoga wa di tšhabela. Efela go na le tše dingwe tšeo o ka seke wa kgona go di tšhabela. Tšona tšeo ke sefapano sa gago, di rwale o gotlelele. Sefapano ke karolo ya Bokreste bjalo ka ge ke boletše. Sefapano ga se tlele feela batho bao e leng badiradibe, batho bao ba sa rapelego, batho bao ba phelago bophelo bwa bošaedi feela. Sefapano se tlela le batho ba go loka, batho ba go hloka molato. Jesu o be a se na molato. Jesu e be e le motho yo mokgethwa wa lerato le mosa, eupša o ile a lebana le sefapano le yena. Nako ye ya keletšo ye badumedi ke nako ya sefapano. Re rwele sefapano sa letšhogo ka ge re sa tsebe gore masa A re swaretše eng? Re rwele sefapano sa letšhogo ka ge re ipotšiša ge e ba batswadi ba rena, balekane ba rena, bana ba rena, baagišane ba rena, bagwera ba rena na ba tla phonyoga na. Ba bangwe dikgwebo tša rena di tswaletšwe, ba bangwe re lobile mešomo. Ba bangwe re a lwala gomme re tšhoga gore ge kokwanahloko ye e re fihlela, mohlomongwe re a ipotšiša gore a a fa re tla kgona go tsoga na. Ka fao re tšhogile, re rwele sefapano. Ye ke nako ya sefapano, ke nako ya go rwala sefapano. Eupša taba e botse šii yona, ka morago ga ge a ile a lebana le sefapano, Jesu o ile a tsoga. O ile a fenya lehu. Le rena re tlo tsoga, re tlo fenya. Ee, go bothata. Ee, go a nyoga. Gomme sefapano se se boima, ee. Eupša ga go na sefapano seo se dulelago sa ruri magetleng. Sefapano ge se etla, se tlo feta. Le wena mathata ao o lebanego le ona a tlo feta. Sefapano se o se rwelego se tlo wa. Tshwarelela, o gotlelele, se fele pelo. Sefapano ke karolo ya Bokriste. O se ke wa ba Mokriste ge fela dilo di sepela gabotse, ge dilo di sepela ka thelelo. O se ke wa ba Mokriste wa go phela a kitima le dikereke tše ka moka, a leka go tšhabela mathata. Mokreste yo e leng gore lehono ke Mokatolike, gosasa ke mosioenoro le betšhe, letšatši le le latelago o tshwere di-anointing oil. Letšatši lela o šetše a ya dilong tša Sesotho, ga a boya o šetše a kitimela kua le kua. Rwala sefapano sa gago, e ba Mokreste yo a emeng fologotee. Nako ya tsogo e tla fihla ka letšatši leo le beilwego ke Modimo. E ba Mokreste wa nnete, yo a tsemelego ka medu fase bjalo ka mohlare wa mohwelere. Seemo se sa kiletšo se tlo feta. Sefapano seo o se rwelego se tlo wa. Nako ya tsogo e tlo fihla. Kgotlelela, o eme thwi bjalo ka modumedi. Ema thwi o tseba ka tumelo gore nako ya tsogo e tlo fihla, ka gore Kriste le yena o ile a kwa bohloko a lla, a ikwa kwa re Modimo ga a gona, eupša mafelelong